Безнең бүген үтәчәк темабыз махаридж. Нәрсә соң ул махаридж? Махаридж ул хәрефләрнең чыгу урыннары дигән сүз. Без беләбез инде, гарәп әлифбасында, гарәп телендә барлыгы 29 хәреф бар. Һәм менә шушы һәрбер хәрефнең үзенең була чыккан урыны һәм һәрбер хәрефебезнең була сыйфатлары. Менә без үтә торган Мөгаллимсәни китабында менә шушы темалар күрсәтелми. Һәм инде без үтәчәк бөтен тәҗвид кагыйдәләрендә идгам, ихфә, изхарләрне, икълабләрне аңлар өчен безгә хәрефләрнең менә шушы махриҗларын һәм сыйфатларын аңлап китәргә кирәк. Менә шушыларны аңласак, безгә ул кагыйдәләрне яхшы итеп аңларга һәм аны истә калдырырга җайлырак булачак. Әйе, әгәр дә бу әйберләрне, мәхриҗларны, сыйфатларны белмичә дә идгам дип сөйләп китсәм, сез аны, билгеле, идгамны да, башка кагыйдәләрен дә истә калдыра алачаксыз һәм яхшы итеп кагыйдә белән укый алачаксыз. Тик, нигә менә болай укыйм икән, нигә менә бу урында, болар арасында шушдый мөгалләмәгә керә икән, нигә менә болар арасында шушындый кагыйдә барлыкка килә икән, дип, без аны аңлата алмыячакбыз, әгәр дә мәхарич һәм сыйфатларны һәм хәрефләрнең бер-берләре кырыйларына килгәндә бер-берләренә тәэсир ясаганнарын белмәсәк, без аларны нигә алай укыганыбызны аңлатып бирә алмыйбыз. Менә инде бүген үтәбез без Махарыч темасын. Безнең 29 гарәбебез 17 урыннан чыга. Без аларның бөтенесен дә сөйләп өйрәнмәячәкбез. Без аларны карап китәбез, бишесен. Бу инде төп чыгу урыннары булып санала. Менә карыйк әле кайдан чыкканнарын аңлар өчен менә шушы схемага. Менә монда безнең инде сөйләү әгъзалары күрсәтелгән. Менә монда безнең тавыш чепселләребез. Менә монда менә бугаз куышлыгы, монда борын куышлыгы, иреннәребез, тешләребез һәм менә телебез. Менә монда без ничек сөйләшәбез? Без үпкәләребезгә тын алабыз да чыгарабыз. Кайчан сөйләшәбез без? Урысча әйтеп әйткәндә, при вдохе сөйләшәбезме, яки при выдохе сөйләшәбезме? Әйе, без һәрвакыт сөйләшәбез при выдохе. При вдохе без ниши алабыз? Яки елый алабыз, яки кемне дә булса үбә генә алабыз. Без при выдохе сөйләшәбез. Тын чыкканда безнең менә шушы Тавыз әгъзаларыбыз аша тыныбыз чыга да, һәм ул кайсысы да, кайсысы да булса җирдә, нинди дә булса ышкылумы, бәрелүме булып чыкканнан соң гына безнең аваз барлыкка килә. Хәзер менә карыйк әле, менә мин тын алдым да һәм аны чыгардым. Сез берәр нәрсә ишеттегезме? Әйе, сез бер әйбер дә ишетмәдегез. Менә шушылай тын алып, аны киредән чыгару гына әле ул сөйләү дигән сүз түгел. Менә табигатьтә тавыш ничек барлыкка килә. Менә болай барлыкка килә. Менә болай барлыкка килә. Менә болай барлыкка килә. Яки Менә болай барлыкка килә. Нинди дә булса, кайда да булса, ышкылу барлыкка килә, килергә тиеш. Һәм менә безнең тавыш әгъзаларыбыз аша үткәндә, һава нинди дә булса әгъзабызга килеп җитә дә, һәм шунда нинди дә булса шушындый берәр э, урысча әйтеп әйткәндә процесс барлыкка килә. Һәм шунда безнең иң кырый урында гына Шушы хәреф килеп чыга. Менә карыйк әле. Әбб. Менә һава килеп җитте минем иреннәремә, һәм мин иреннәремне ачып җибәргәннән соң гына Б хәрефен ишеттек. Хәреф нәрсәне аңлата? Гарәп теленнән харф дигән сүз, ул нәрсәнең дә булса кырыен аңлата. Менә Нәрсәнең дә менә бу безнең өстәлебезнең кырые. Нәрсәнең дә булса кырыен аңлата. Әйе, менә монда кыры, шушының мәгънәсен ничек бирә алырга тырышканнар э, гарәпләр. Хәреф, хәреф бит ул бездә дә хәреф. Менә безнең Хава менә монда килә-килә дә, иң кырыйда кайсы әгъзада безнең ышкылу барлыкка килә, шунда гына, шуның кырыенда гына безнең хәреф барлыкка килгән кебек була. Безнең Хава менә моннан килә һәм без тавышны менә монда, менә бу участокта гына ишетәбез инде. Менә хәзер инде карап китик, ничек э, э, күз алдына китерәбез дидек. Әйе, без э, хәрефләрнең яшәгән урыннарын, чыккан урыннарын 5 этажлы йорт белән чагыштырабыз. Менә шушында тавыш җепселләре өстеннән үк безнең иренебезгә кадәр зур бар зур куышлык бар. Бу бу зур куышлык җәүф дип атала. Менә бу зур куышлыкта безнең бөтен озын авазларыбыз яши. Ә, и, у, без инде моны күз алдына китерәбез, беренче этаж кебек. Менә беренче этажда безнең яши Ә, и, у, безнең мәт хәрефләре. Хәзер инде менә без күчтек кая? Без күчтек бугаз этажына. Бугаз этажына э, стаур җепселләренең прямо өстеннән үк безнең барлыкка килә ике хәрефебез. Беренчесе аның Хамза һәм икенчесе һә. Бу безнең э, бугазыбыз. Ул э, гарәпчә була халык. Халык үзе өч, э, өч төрлегә бүленә. Акса халык, вәсәтә халык һәм этна халык. Э, иң э, ерак урнашканы аксы була. Менә нәрсә белән без аны э, истә калдырабыз. Акса мәчетен бөтенегез дә беләсез бит инде Иерусалимда. Ул бик ерак урнашкан мәчетнең мәгънәсен биргән кебек, монда да Акса халык иң ерак э, э, ниеннән бугазыбызның төбеннән үк чыга торган безнең хамза һәм ха хәрефе. Һәм менә моның бугазыбызның уртасыннан ул вәсәтә безнең хәш хәрефе һәм э, гайн хәрефе. Һәм бугазыбызның төбеннән чыга безнең менә моннан ха һәм Гайн хәрефләре. Менә без икенче этажыбыз бетте. Икенче этажда безнең эш квартира кебек. Беренчесендә аның э, беренче квартира Хамза һәм Һә, икенчесендә Һә һәм Гайн һәм өченчесендә Ха һәм Гайн. Э, күтәреләбез инде өскәрәк этажга. Монда инде безнең Э, тел этажы тел этажында бик күп хәрефләр яши шуның өчен дә инде бит э, бөтен күп э, алфавиттагы күп хәрефләр телдә ясалган өчен шуның өчен дә тел дип әйтәләр гарәп теле диләр татар теле диләр рус теле диләр безнең бугазыбызда да хәрефләр яшәсә дә әйтмәгәннәр бит гарәп бугазы или там татар бугазы дип Телдә күп хәрефләр яшәгән өчен аның телнең исеме дә гарәп теле диләр. Шуның өчен менә карыйбыз инде иң беренче телебезнең берә берә шушында төбендә үк менә шулай тел өскә күтәрелә һәм безнең каты аңкауга тигәндә безнең каф хәрефе барлыкка килә. Менә әз генә өскә менәбез дә, шушы урыннан теш менә тел менә монда таба хәрәкәтләнә һәм безнең йомшак анкавыбызга тия. Менә бу урында безнең кәф хәрефебез барлыкка килә. Әгәр дә телебезне менә күз алдына китерәбез, менә минем тел ди. Менә болай итеп салсак, менә монда телебезнең төбеннән үк безнең каф хәрефе яши. Әз генә күтәреләбез дә, телнең өстендә Кәф хәрефе. Һәм менә телнең уртасында безнең өч хәреф яши. Анда я хәрефе, җим хәрефе һәм шин хәрефләре. Менә монда схемада без алны күрсәтә алабыз. Менә монда безнең җим хәрефе, я хәрефе һәм шин хәрефе. Хәзер, хәзер инде карыйбыз телнең кырыйлары. Менә телебезне алдык ди. Телебезнең менә шушындый якта кырыйларында безнең дат хәрефе яши. Һәм телебезнең менә бу очындагы кырыенда яши безнең ләм хәрефе. Менә монда безнең схемада күрсәтәбез дат хәрефе һәм менә монда безнең ләм хәрефе. Һәм инде телнең э, менә монда очында телнең торфы языка диләр инде торфысында очында безнең бик күп э, бик күп хәрефләребез яши монда безнең сыймаганга без аны инде кая чыгарабыз менә монда кырыйга чыгарабыз кырыйга чыгарабыз монда безнең яши ра хәрефе монда безнең нун хәрефе тә дәл, та, сә, зәл, за, зәй хәрефе, сад хәрефе һәм син хәрефе. Менә карыйбыз, менә бу урында безнең ра үзе бер урыннан чыга, нун үзе бер урыннан чыга. Менә өч хәреф тә, дәл, та, өчесе бер урында, өчесе бер квартирда яшәгән кебек. Менә сә, зәл, за, өчесе бер урыннан чыгалар, өчесе бер квартирда яшәгән кебек. Зәй, сад һәм син, алар өчесе дә бер урыннан чыгалар. Алар аларның яшәгән урыннары как будто бер квартирада кебек. Хәзер инде карыйбыз, без килеп җиттек. Э, бу безнең тел этажы булды. Тел этажында безнең 18 хәреф 10 квартирада яшәгән кебек. Менә карыйбыз. Каф, кәф, э, җим, э, я, син бер, дат, ләм, Үзе, үзе икесе ике җирдә яшәгән кебек. Ра, нун, тәдәл, та, сәдәл, за, зәй, сат, син. Менә ун квартирада яшәгән кебек килеп чыга. Хәзер инде күчәбез без иреннәребезгә. Иреннәребездә безнең чыга фә, фә хәрефе ничек? Өске тешләребезнең төп очы иренебезнең өске өлешенә дигәндә әф, ф хәрефе килеп чыга. Һәм без аларны да менә монда чыгарабыз. Фә хәрефе. Безнең фә хәрефе. Аннары безнең моннан мим хәрефе чыга. Бә хәрефе һәм вәү хәрефе. Дүрт хәрефе без безнең иреннәребездә ясала. Әф, әү, әм,

Борын куышлыгында. Борын куышлыгында безнең ике хәрефебезнең гунналары яши. Бары ике хәрефтә генә гарәп телендә чыгу урыннары ике бар. Без әйтәбез дә, ны дигәндә, тел телебезнең очы, безнең өске тешләребез төбенә тигә, ән дибез. N дигән җиргә кую белән безнең һава ике якка таркала. Бер өлеше аның безнең авыз куышлыгы аша чыга һәм икенче өлеше безнең китә борын куышлыгында. Менә шушы борын куышлыгы аша чыккан һава гунна дип атала. Һәм безнең M хәрефен әйткәндә, мим хәрефен әйткәндә, Әм диябез дә, бөтен һава борын куышлыгы аша чыга. Һәм менә шушы борын куышлыгында ниндидер вибрация бирә, һәм шушы вибрация гунна дип атала. Шушы ике хәрефнең, мим һәм нун хәрефенең гунналары, алар яшиләр борын куышлыгында. Менә инде без бөтен хәрефләрнең дә карап чыктык, кайсысының кайда яшәгәнен. Тагын бер мәртәбә әйтеп әйткәндә, безнең бугазыбыз өз өлешкә акса, васата, этна, аннары күчәбез без телебезгә. Телебездә безнең иң төбеннән шига каф, аның өстеннән кәф, уртасында җим я шин, кырыеннан дат һәм ла, ләм һәм телебезнең очында бик күп хәрефләр җыелган. Ра, нун, тә, дәл, та, Сә, зәл, за, зәй, сад, син, һәм инде иреннәребездә әф, мим, нун һәм вәү хәрефләре. Менә инде бүгенге дәресебез безнең ахырга якынлашты. Сез шушы хәрефләрнең кайда чыкканнарын инде төшенеп, аңлап кала алсагыз, дәресне яхшы үтәштергән буласыз. Әссәламегаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.